Indiki kökli sanlara kwadrat kökleri degişli aýratynlyk bärde berilen. Bu formula mysal üsti bilen işlesek belki has aňsat düşer. Ýöne şu ýerde esasy üns berjek zadymyz eger kwadrat köküň aşagynda a goşmak 2b şeklinde ýazylanda a-ny iki sanyň jemi b-ni bolsa şol iki sanyň köpeltme hasyly hökmünde ýazyp bilýän bolsam men olary kök m Eger şu ýeri goşmak bolsa goşmak, aýyrmak bolsa-da aýyrmak edip ýazyp bilýän. Onda mysalda seredeli. Ine mysalda berlen 3 goşmak 2 kök 2. Ilki men barlaýan, men formulama dogry gelýärmi, gelenokmy diýip. 3-i näme diýip bilýän men? Bir goşmak iki diýip bilýän, şeýlemi? Bir goşmak iki diýen ýagdaýymda, onda köküň aşagyndaky sanym şol ikisini köpeltmek hasyly bolýarmy? Bir köpeltmek iki, hawa, bolýar. Onda men şuny näme diýip ýazýan? Bir goşmak iki, muny bolsa bir köpeltmek iki. Diýmek, şu ýerdäki formulama gabat gelýär. Onda iň ulusyny ilki ýazýan, kök m iň ulusy kök iki, Bärde goşmak bolany üçin goşmak kök bir. Ýagny kök iki goşmak bir diýsegem bolýar. Indikimize seredeli. Indikimize seretsek, e, ilki baya geçmänkä kisiä seredeli belki az aňsatrak bolup biler. Indi seredýän alty aýyrmak dört kök iki. Meň formulamda näme bardy? Formulamda iki bardy. Onda şu ýerdäki dört Meň üçin artykmaç. Men bu ýerdäki ikini aýyrmaly. Ikini yzyna salýan. Köküň aşagyna salýan. Soň şu ýerde iki galan ýagdaýynda formulam ýerine ýetirip bolmagy mümkin formulany. Onda salaly 6 aýyrmak, 2 köpeltmek. Ikini kwadrat köküň içine saljak bolsam, Tersine etmeli bolýan öňki eden işimiň. Ýagny iki daşyna iki bolup çykan bolsa, diýmek köküň içinde wagty ol ikiň kwadrady bolan bolmaly. Onda şony ikiň kwadrady bolandyr diýip ýazýan. Bu-da öňden galan iki. Deňdir. Indi alty aýyrmak iki köküň aşagynda näme boldy? Dört köpeltme iki sekiz boldy. Onda indi barlap görýäs. Sebäbi iki ýagdaý bärde ikim bar, bul sanlaram barlaýan. Altyny näme diýip bilen men? Iki goşmak dört diýsem alty bolýar. Iki köpeltmek dördümem sekiz bolýar. Diýmek, men muny iki bilen dört şekilinde ýazyp bilýän. Onda kök dört aýyrmak bilen üçin aýyrmak goýýan. Kök iki. Ýagny dördüm kökden iki bolup çykýany üçin iki aýyrmak köke deň bolýar. Indi indiki mysalymyza seredýäs. Mysal B-de seretýän welin bu gezek iki ýok. Öňküde öňki mysalymyzda iki artykmaç berlendi. Bärde-de iki berilmedik. Onda näme etmeli bolýan? Men eger şu formulany ýerine ýetirjek bolsam, özümden iki goýmaly bolýan. Ikini köpeltmek diýip goýan ýagdaýynda men aşagyna-da bölmek diýip goýmaly. Meň başda berlen aňlatmamyň üýtgemezligi üçin. Ony şu ýerden ýazýan. Kök iki gatnaşan kök iki şeýle ýagdaýda bir bolýan üçin känbir täsir edenok. Köpeltmek bäş, goşmak kök ýigrimi bir. Onda şu ýerdäki kök ikini içine salan ýagdaýymda näme bolýar? Içine göni meňzeş kökler bolan üçin göni iki bolup girýär. Onda aşakdaky kök ikini ýazýan. Ýokarda-da uly köküň aşagynda iki köpeltmek bäş on bolýar. Goşmak iki bu köküň içine girip bilmeýär, öňünde galýar. Ýigrimi bir. Deňdir. Indi seretýän formulama görä ikim ba. Onda şu içindäki ne haýsy sandan köpeltme hasyly? Üç bilen ýediniň. Üç ýediň ýigrimi. Onda şu ikisini goşamda birinji sanym gelýärmi? Üç bilen ýedini goşsam on. Gelýär. Diýmek, üç bilen ýedi. Ýedini ilki ýazýan. Kök ýedi. Ortada goşmak bolanjaň goşmak. Kök üç. Aşakda-da kök Iki. Ýa-da bulary aýrybam ýazyp bilersiňiz. Kök kök ýedi gatnaşan kök iki. Goşma kök üç gatnaşan kök iki. Ýa-da başgaça şeýle kök aşagynda ýedi gatnaşan iki. Goşmak kök aşagynda üç gatnaşan iki şeklinde. Indiki mysalymyz biraz garşyk ýaly görnüp biler. Sebäbi a Kökaşanda, a kökaşanda, a kökaşanda diýip köpeltmek we bu tukaňsyzlyga çenli gitýär we şunuň netijesine ýetýär deňligini aýdypdyrlar. Indi şuňa meňzeş mysallar aslynda rasional sanlarda zatda-da köp ulanylýar we köplenç şo bir usulda çözülýär. Indi bärde birinji etjek zadymyz biz şu tükeniksizlige çenli gitýän alaryň ýedä deňdigini bilýäs. Ondan iki tarapyň kwadradyny alýas. Iki tarapyň kwadradyny alan ýagdaýymyzda Kwadrat, bärdenem kwadrat. Ony bir kwadrat alnanda diňe şu kökden çykyp bilýär. Şu almaz galanlar ýene öňki ýagdaýda durýar. Onda näme etýän? A kök aşagynda A, kök aşagynda A, kök aşagynda A şeklinde ýene-de bu tükeniksizlige çenli dowam etýär. Deňdir näçe bolýar? 7-iň kwadrady 49. Indi etjek zadym men öňki ýagdaýdan başlangyçda berlen ýagdaýdan şu bölegimiň ýedä deňdigini bilýän. Onda näme etýän? A köpeltmek. Ýedi deňdir kyrk dokuz diýýän. Onda ýedi ýedini beýläk geçiren ýagdaýymda kyrk dokuz bölmek ýedi bolýar. Diýmek jogap ýedi çykýar. Kökli sanlar barada ýene bir bilmeli zadymyz, rasional ýagdaýda, maýdalawujyda köplenç kök kökli kök ýagdaýda goýulmaýar. O köki biz aýyrmaly bolýarys. Nädip aýyrmaly bolýarys? Indi pikirlenenimizde şeýle pikirlenmeli, men şu kök ikini näçe bilen köpeldemde kökden çykar? Kwadrat bolany üçin öz bilen köpeldiňde, onda şu rasional sanyň hem sanawjysyny, hem maýdawaýjysyny men kök iki bilen köpeltýän. Kök iki köpeltmek kök üç, kök iki köpeltmek kök iki. Indi gysgaldan ýazym öňki ýagdaýa gelýän üçin hiç hili mesele ýok. Onda Kök iki bilen kök ikini köpeldemde bir köküň aşagynda köpeldip bilýän diýipdim. Onda köküň aşagynda iki köpeltmek iki. Bärde-de köküň aşagynda iki köpeltmek üç. Deňdir. Bu kökden ikiniň kvadrady bolan üçin iki bolup çykýar. Bärde iki üçin alty. Ýagny kök alty gatnaşan iki bolýar. Köplenç mysallaryň soňunda çykan jogaplar eger kökli ýagdaýda bolsa, we test çözýän bolsaňyz, jogaplaryň arasynda bu ýagdaýdaky jogaby tapman bilersiňiz, şu ýagdaýdaky şu ýagdaýdaky jogap berlen bolup biler. Indiki mysalyma seretýän, indiki mysalymda aşagymda 2 kök 2 bar. Bärdäki köki ýok etmek üçin ýene-de kök 2 köpeltmeli bolýan. Onda ýazaly 2 köpeltmek kök 2 köpeltmek kök 2 Ýokarsynam şo şekilde kökikä köpeltýän, köpeltmek üç, köpeltmek, kök bäş. Indi aşagyny köpelden ýagdaýymda biz şu ýeriň iki bolup çykýanyny bilýäs. Onda başdaky ikimi ýazýan, köpeltmek. Köküň iki sany köki köpeldimde iki bolup çykýar. Bu üç, üçlügine durýar. Köklerem köküň aşagyny köpelden ýagdaýynda näme bolýar? Iki köpeltmek bäşden on bolýar. Diýmek, jogabym üç kök on gatnaşan dört eken. Indiki mysala seredýän. Indiki mysalda aşakda eýýäm aýyrmakly bir aňlatma bar. Öňki ýaly göni birje kök ýok. Onda meň pikirlenmeli zadym Näme bilen şüýüni köpelden ýagdaýymda aşakda kök galmaýar. Indi eger şu aýyrmak bolan bolsa, şunuň goşmakly ýagdaýy bilen men şuny köpeldimde şu ýerde kök ýok bolýar. Onuň hem gelip çykýan ýeri aslynda e, şu ýerden ýazyp görkezen ýagdaýymyzda A aýyrmak B bize berlen bolsa, men şuny A goşmak B bilen köpelden ýagdaýymda Jogabym a kwadrat aýyrmak b kwadrat şeklinde bolýany üçin ikisiniňem kwadratlaryny alan ýagdaýym bolýar. Ikisiniňem kwadratyny alan ýagdaýymda bärde kök galmajany men bilýän. Şonuň üçin haçanda şeýle bir aňlatma görsem, eger şu ýerde aýyrmak bar bolsa, şuňy goşmak ýagdaýy bilen köpeltýän, eger goşmak bar bolsa-da, aýyrmak ýagdaýy bilen köpeltýän. Onda köpeldeliň.

Men aşaky ýagdaýyň şu formula görä çykjagyny bilýän. Onda birinjiniň kwadrady, birinjiniň kwadrady, üç köpeltme üç diýenim dokuz, ikinjiniň kwadrady diýenimem iki ikiňe dört bolýar, ýagny ikiň kwadrady dört, kök ikiň kwadrady iki bolýan üçin dört köpeltmek iki bolýar. Ýokarsynda men şu berlen kök bäşi ýaýyň içine birinjä-de, ikinjä-de köpeltmeli bolýan. Onda köpelden ýagdaýymda üç, Kökbäş goşmak Kökbäş bilen iki kökini köpeldemde daşyndaky iki durşuna durýar. Köküň aşagyna köpelden ýagdaýynda iki köpeltmek bäşden on bolýar. Onda aşagyny hasaplasaň dokuz aýyrmak sekiz bir bolýar. Aşagy bir, ýokarsy üç. Kökbäş Goşmak, iki kök on. Aşakdaky biri ýazmasagam bolýar. Şu bir zat bolýar jogap. Ýa men şu ýerden başgaça islesem şuny kök bäş goşmak iki kök on diýip ýazyp bilýän.